כ'האב באקומען אין די לעצטע פאר וואכן זייער אסאך קוועשטענס איבער די סינטעטיק סטאק פאזישן, אונז האמיר גערעדט אסאך פון די דריי, כ'האב געלייגט חלק א', חלק ב', חלק ג' איבער די סינטעטיק סטאקס, מענטשן האלטן און איין שיקן קוועשטענס, כ'זעה איך גיי נישט גיין מיך רוקן ווייטער, סאו כ'גיי יעצט גיין צו די נעקסטע זאך וואס איך וויל פון דעם רעדן, כ'וויל נאר אין דזשענערל ענטפערן פאר זייער אסאך מענטשן האבן געפרעגט היתכן דו זאגסט אז ס'איז נישט ריסקי, ס'איז יא ריסקי, ס'איז אהער ריסקי, ס'איז אהין ריסקי, איך האב נישט געזאגט גארנישט וואס איז ריסקי און וואס איז נישט ריסקי, איך האב ענק פלעין מסביר געווען דארט זייער סימפל וויאזוי א מענטש קען מאכן די זעלבע מין זאך ווי א סטאק מיט א אפשן, קענסט קויפן צוויי הונדערט שעירס אין סטאק אנשטאטס הונדערט שעירס פון סטאק קענסטו טון דאפלט די סינטעטיק וואס איך האב געזאגט זאלסט טון אויף סטאקס אויב ווילסט עס פארשטיין קענסטו צוריק גיין צו די שמועסן באט לעטס מאוו אן ועוד חזון למועד איך האף איך וועל נאך איין טאג צוריק קומען אויב דו האסט עני קוועשאנס וואס דו ווילסט מען זאל דא אדרעסן שיק א מעסעדזש צו עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו. פאר איך פארגעס. מערצעשעם אין די נעקסטע פאר וואכן, איך ווייס נישט פונקטליך ווען ס'גייט זיין, קען אפילו זיין אז די ערשטע איז עס שוין דא, גיי איך אנהייבן צו ארויסשיקן כסדר א אימעיל מיט דיפרענט איידיעס, א קליפ אבער איבער א איידיע פון אפשענס, וואס ס'קען זיין אז ס'וועט דיר זיין אינטערעסאנט די אינפארמעישן, אויב דו ווילסט באקומען אזעלכע מינע קליפס, אויף אידיש, אפשענס אינפארמעישנס, גיי אריין צו חייםעקסטין דאט קאם פארווערד סלעש בלאג, BLOG, און סובסקרייב דיך, עסטו באקומען אינמיט שום א אימעיל ווען ס'איז דא א נייע קליפ אוועילעבל, ערגעץ אין די נעקסטע פאר וואכן גייט אנהייבן צו קומען כסדר אזעלכע קליפס, בעזר השם יתברך בשם השם נעשה ונצליח, אז דו ווילסט באקומען זע דיך צו סובסקרייבן. היינט וויל איך אריין גיין אין א סטרעטעדזשי וואס איז א רעלאטיוולי סעיף סטרעטעדזשי, וואס מיינט רעלאטיוולי סעיף? רעלאטיוולי סעיף מיינט אז דו קענסט טון אין אפשען סטופיד זאכן, אונז האמיר גערעדט פאריגע וואך איבער דעם, א לאנגע שמועס, קענסט טון געמבלינג, רוב מענטשן אנפארטשענעטלי טוען געמבלינג ווען סקומט צו אפשענס, איך טריי זייער שטארק דיך צו דיסקארעדזשן פון עס, טו נישט גארנישט נאר ווען דו האסט א סטרעטעדזשי וואס האט רולס ארום דעם און דו ווייסט וואס דו טוסט. איינס פון די סטרעטעדזשיס וואס דו קענסט טון, וואס זייער אסאך מענטשן וואס זיי האבן פארטפאליאוס און זיי ווילן, לאמיר זאגן ארויסקוועטשן וואס מען קען עקסטער פון זייער פארטפאליאו, לאמיר זאגן די מאכסט א פארטפאליאו אין די עס ענד פי פֿינף הונדערט אדער די קויפסט סתם א סטאק וואטעווער סאיז, וויאזוי קענסטו מעקסימייזן דיין געים פון די פארטפאליאו איז וואס סווערט אנגערופן די וויל סטרעטעדזשי, וויל איז אזוי ווי א רעדל, סאו איך וויל היינט רעדן איבער די וויל סטרעטעדזשי און וויאזוי מענטשן יוזן עס, וויאזוי דו קענסט עס יוזן, וואס איז עס, וואס טוט עס פאר דיר, און סקען זיין אז סקען דיר העלפן אין די לאנג טערם מיט דיין פארטפאליאו. סאו לאמיר אנהייבן. קודם וואס איז די וויל סטרעטעדזשי? די וויל סטרעטעדזשי איז בעסיקלי א קעש פלאו פאוקוסד אפשען סטרעטעדזשי, מיענינג ווען א מענטש לייגט אוועק אין די עס ענד פי פֿינף הונדערט על פי רוב לייגט ער עס אוועק פאר די לאנג טערם, צו פאר חתונה מאכן, צו פאר ריטייערן, וואטעווער זיין גאול איז, אויב גייט ער דאס טון, די זעלבע זאך וואס ער האט געטון ביז יעצט, ער גייט ווייטער אינוועסטן אין די עס ענד פי פֿינף הונדערט, ער גייט נאר צולייגן די וויל סטרעטעדזשי צי דעם, און טאפ פון דעם, אזוי ווי לאמיר זאגן זיין בעיס פאזישן איז די עס ענד פי פֿינף הונדערט, און טאפ פון דעם לייגט ער אראפ די וויל סטרעטעדזשי וואס איך גיי יעצט עקספלעינען וויאזוי ס'ארבעט, קען ער טרייען צו מאכן אביסל אינקאם פון דעם אויך, אדער לאזן די אינקאם אין די אקאונט און ס'זאל צוביסלעך גראוען. פאר וועם איז געמאכט געווארן די וויל סטרעטעדזשי? פאר וועם איז עס געמאכט געווארן? פאר מענטשן וואס זיי אונען א קוואליטי סטאק, א קוואליטי סטאק, אדער די עס ענד פי פֿינף הונדערט, וואס דו ביסט באקוועם מיט עס, מיענינג דו האסט אינוועסטעד אין די עס ענד פי פֿינף הונדערט ווייל דו ביסט באקוועם צו האבן דיין געלט אין די עס ענד פי פֿינף הונדערט, דארט ווילסטו עס האבן, סאו ס'איז נישט אז דו דארפסט דיסיידן צו דו ווילסט יעצט אינוועסטן אין די עס ענד פי פֿינף הונדערט צו נישט, דאס האסטו שוין דיסיידעד, דו ווילסט עס טון, די שאלה איז נאר וויאזוי קענסטו מאכן זאכן בעסער, אדער די זעלבע זאך א סטאק, לאמיר זאגן דו האסט עפל סטאק, דו ווילסט האבן עפל סטאק, איך זאג נישט זאלסט האבן און זאלסט נישט האבן, אבער דו ווילסט עס האבן, וויאזוי קענסטו דאס אדער אונען די זעלבע סטאק פאר א דיסקאונטעד פרייז אדער וויאזוי קענסטו מאכן א אינקאם פון דעם דורך דעם וואס דו ביסט גרייט צו ווארטן אביסל לענגער אדער צו זיך אפגעבן מיט עס אביסל לענגער קענסט עס אויך אנקוקן אזויווי לאמיר זאגן דו האסט א הויז ווילסט קאלעקטן רענט לאמיר זאגן דו האסט א וועקעישאן הויז ס'איז זייער א גוטע הויז, ס'גייט ארויפגיין אין וועליו, דו האפסט ס'גייט ארויפגיין אין וועליו, דו יו בעליוו איטס גאנא גאו אפ אין וועליו, באט דו ווילסט אויך אינצווישן, אפשר קענסט עס פארדינגען פאר שבתים, אפשר קענסט עס פארדינגען פאר עיר בי ענד בי'ס, שארט טערם רענטלס, ס'קען אינצווישן ברענגען עפעס געלט, יא ס'גייט דיך ריקווייערן צייט, אבער דו ביסט גרייט אריינצולייגן די צייט, נישט קיין, מ'רעדט נישט דא פון אסאך צייט, פשוט עס אפצואווארטן און קוקן וואס עס טוט זיך, אויף אזא מענטש מאכט סענס צו אריינקוקן אין די וויל סטרעטעדזשי. יעצט גיי איך זאגן וואס די וויל סטרעטעדזשי איז אין איין ליין, אקעי? און נאכדעם וועל איך צוברעכן יעדע זאך מיטן אייבערשטנ'ס הילף אין דיטעיל זאלסט פארשטיין פונקטליך יעדע זאך וואס איך זאג דא. אין איין ליין איז עס אזוי, דו פארקויפסט א קעש סעקיורד פוט, צו פאטענטשעלי קויפן די סטאק פאר א דיסקאונט, און איינמאל דו האסט די סטאק גייסטו פארקויפן א קאווערד קאל אויף די שעירס וואס דו אונסט כדי צו דזשענערעיטן א אינקאם. סאו כ'האב געזאגט דא דריי זאכן, כ'ווייס אז פאר געוויסע מענטשן האב איך יעצט גערעדט דזשימבעריש, און דו האסט קיין אהנונג וואס כ'האב, כ'מיין כ'זאג גוט די ווארט, דזשימבעריש יא? דזשימבעריש מיינט לאטייניש? ניין דזשימבעריש מיינט דזשאוקיש מיין איך, וואטעווער, לאטייניש, כ'ווייס נישט וואס, כ'האב גערעדט צו דיך ספאניש, כ'ווייס נישט רוסיש, האסט נישט פארשטאנען קיין איין ווארט וואס כ'האב גערעדט, כ'גיי עס אבער צוברעכן מיטן אייבערשטנ'ס הילף סטעפ ביי סטעפ, און כ'האף אז כ'וועל קענען אין די קומענדיגע שיעורים אריינגיין טיפער אין עס לויט די קוועשאנס וואס וועט אריינקומען צו א טעקסט צו עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו. ס'האט דריי סטעפס, פארקויפסט א קעש סעקיורד פוט, צו קענען קויפן די סטאק פאר א דיסקאונט, צו קענען נאכדעם פארקויפן קאווערד קאלס צו דזשענערעיטן אינקאם. סאו לאמיר אנהייבן מיט די ערשטע זאך. די ערשטע זאך איז געווען אז דו פארקויפסט א קעש סעקיורד פוט. וואס מיינט אז דו פארקויפסט א קעש סעקיורד פוט? דאס מיינט אזוי, די ערשטע זאך דארפסטו טשוזן די סטאק וואס דו ווילסט אונען. למשל, אויב דו ווילסט אונען די מארקעט, די עס ענד פי פֿינף הונדערט, איז דא א ETF וואס ס'ווערט אנגערופן SPY, די טיקער סימבאל איז SPY, און דו האסט אפגעמאכט אז דו ווילסט אונען SPY. ביי די וועי, יעדע אפשענס קאנטראקט

אקעי, סאו אויב דו ביסט נישט רעדי צו טון דאס מיט בערך דרײַ און זעכציק טויזנט דאלער, איז דאס נישט אינטערעסאנט פאר דיר אויף SPY, עס קען זיין אינטערעסאנט אויף א אנדערע זאך, אדער א ביליגערע אינדעקס, אדער א ביליגערע סטאק, וואטעווער, אבער די ערשטע זאך דארפסטו זיין באקוועם צו אונען די פאזישן, דו ביסט באקוועם צו אונען, הונדערט שעירס פון עס ענד פי פֿינף הונדערט דרײַ און זעכציק טויזנט דאלער, דו ביסט באקוועם מיט דעם, דאס איז די ערשטע הנחה, יעצט וואס דו גייסט טון די נעקסטע סטעפ איז, נאכדעם וואס דו ווייסט שוין אז דו ביסט באקוועם מיט דעם, דו ווייסט שוין דו האסט די געלט, דו ווייסט שוין אז דו האסט א אקאונט מיט אזויפיל געלט, וואטעווער ס'איז, גייסטו די נעקסטע זאך און דו גייסט פארקויפן א פוט, וואס א פוט בעסיקלי זאגט, וואס זאגט א פוט? א פוט זאגט אז אויב די סטאק טראסקעט, אויב SPY גייט אראפ, ביסטו גרייט אפצוקויפן פון די פוט בייער, דו ביסט דער פארצעלער, פארטרייטער, דו ביסט דער, דו שרייבסט א פארט, דו פארקויפסט א פארט און דו ביסט גרייט אפצוקויפן די SPY שעירס פאר יענע פרייז. סאו לאמיר זאגן למשל אויב SPY איז יעצט ביי זעקס הונדערט און דרײַסיק דאלער און דו שרייבסט א פארט פאר זעקס הונדערט און צען דאלער אדער זעקס הונדערט און צוואַנציק דאלער, זאגסטו בעיסיקלי פאר דעם פארט בייער אז אויב SPY קומט אן צו זעקס הונדערט און צוואַנציק דאלער אין די נעקסטע חודש צו אין די נעקסטע צוויי חדשים, בין איך גרייט געב איך דיר א קאמיטמענט צו קויפן SPY שעירס פון דיר פאר זעקס הונדערט און צוואַנציק דאלער. יעצט פארשטייט זיך אז דער פוט בייער דארף דיר באצאלן פאר דעם, לאמיר זאגן ער גייט דיר באצאלן פאר דעם פֿינף הונדערט דאלער, סאו בעסיקלי וואס ער האט געטון ער האט דיר באצאלט פֿינף הונדערט דאלער אז דו זאלסט אים געבן די גאראנטי אז דו זאלסט קויפן פון אים הונדערט שעירס פון SPY אין די נעקסטע צוויי חדשים פאר זעקס הונדערט און צוואַנציק דאלער. יעצט וואס גייט געשען יעצט אויב SPY גייט באמת אראפגיין? די ערגסטע זאך וואס ס'גייט געשען אז דו גייסט דארפן קויפן SPY שעירס פאר זעקס הונדערט און צוואַנציק דאלער, אבער פארגעס נישט דו האסט עס שוין געווען גרייט צו קויפן פאר זעקס הונדערט און דרײַסיק דאלער, סאו גייסט עס קויפן פאר א דיסקאונט, און האסט נאך באקומען פאר דעם באצאלט פֿינף הונדערט דאלער, האסט באקומען פֿינף דאלער פאר יעדע שעיר פון SPY, סאו באמת צווישן דיר און מיר גערעדט האסט עס נישט געקויפט פאר זעקס הונדערט און צוואַנציק דאלער, האסט עס געקויפט פאר זעקס הונדערט און פֿינף און דרײַסיק דאלער, סאו דאס ווערט אנגערופן קעש סעקיורד פוטס, סאו דו האסט סעקיורד דיין דיין דיין פאזישן וואס דו ווילסט קויפן מיט קעש, דאס הייסט נישט אז דו האסט פארקויפט א פוט און נאכדעם וועסטו דארפן גיין זוכן פון וואו צו פארשאפן געלט און דו קענסט דערלייגן דיין גאנצע געלט, ניין! האסט פארקויפט א פוט וואס דו ביסט באמת רעדי צו אונען די שעירס פון SPY פאר די פרייז, אין אונזער פאל פאר זעקס הונדערט און פֿינף און דרײַסיק זעקס הונדערט און וואס האב איך געזאגט זעקס הונדערט כ'מיין כ'האב געמאכט א מיסטעיק זעקס הונדערט און פֿופֿצן דאלער יא? די פוט SPY איז יעצט זעקס הונדערט און דרײַסיק דאלער. און דו האסט געגעבן א גערענטי עס צו קויפן פאר זעקס הונדערט און צוואַנציק דאלער, כדי צו געבן די גערענטי האסטו באקומען פֿינף דאלער פאר יעדע שעיר, קומט אויס באמת אונסט די SPY שעירס פאר זעקס הונדערט און פֿופֿצן דאלער, יעצט אויב SPY רוקט זיך נישט אדער ס'גייט אביסל אראפ ווייניגער ווי די ביז זעקס הונדערט און צוואַנציק דאלער, יו פאקעטינג פֿינף דאלער, דו בלייבסט אין טאש מיט דיין פֿינף הונדערט דאלער, אלל יו העד טו דא איז פארקויפן די פוט, און וואס קענסטו יעצט טון? קענסט פארקויפן נאך א פוט. אויב SPY גייט ארויף, האסטו ווייטער, האסטו גארנישט דערלייגט האסט נאר געמאכט די פֿינף דאלער, און די קענסט ווייטער פארקויפן נאך א SPY פוט, סאו אזוי קענסטו כסדר טוהן ביז ס'קומט אן צו א פוינט אז SPY איז אראפגעגאנגען אונטער דיין סטרייק פרייז, די זעקס הונדערט און צוואַנציק דאלער ווערט אנגערופן סטרייק פרייז, און אין אזא פאל יו דזשאסט בייאינג SPY שעירס פאר זעקס הונדערט און צוואַנציק דאלער, און פערטיג. אונז יעצט עס פי וואי שעירס. סאו סטעפ וואן האמער אונז געקאווערט, דו פארקויפסט א קעש סעקיורד פוט, כ'האף אז ס'קלאר, אז נישט הער איבער וואס אונז האמער געשמועסט. נעקסטע זאך האמער אונז שוין אויך געקאווערט, דו אונזט יעצט די שעירס. פאר וועלכע פרייז אונזטו די שעירס? פאר די סטרייק פרייז מיינוס וויפיל דו האסט באקומען, און אויב דאס האט געדויערט א האלבע יאר פאר דיר און דו האסט עס געטון יעדע חודש נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל, קענסטו אלעס אראפרוקן צו דיין בעיסיס, מיענינג, האסט עס געקויפט פאר זעקס הונדערט און צוואַנציק דאלער, די ערשטע חודש האסטו באקומען פינף דאלער, האסט עס געקויפט עכט פאר זעקס הונדערט און פופצן דאלער, האסט די צווייטע חודש באקומען נאכאמאל פינף דאלער, האסט עס עכט געקויפט פאר זעקס הונדערט און צען דאלער, און אזוי וויפיל חדשים דו באקומסט געלט קענסטו דאס צולייגן צו די דיסקאונט פאר וויפיל דו האסט באקומען די SPY פרייז, די SPY שעירס וואס דו האסט געקויפט דורך די פוט, קענסט עס אנקוקן, דו באקומסט באצאלט פאר ווארטן צו קענען קויפן די סטאק ווען ס'גייט אויף סעיל, דו ווילסט ווען ס'איז אויף סעיל פרייז, זעקס הונדערט און דרײַסיק דאלער איז די געהעריגע פרייז, דו ווילסט נאר ווען ס'איז אויף סעיל, סאו וואס טוסטו? צו קענען דארפסט ווארטן סתם אזוי? אסאך מענטשן ווערן אומגעדולדיג פון ווארטן, אזוי האסטו כאטש געמאכט די געלט בשעת דו האסט געווארט, און נאכדעם יעצט האסטו שוין הונדערט שעירס אויף סטאקס, און פאר זייער א גוטע פרייז. נארמאל ווען איינער געמבלט מיט פארקויפן פוטס און די סטאק גייט אראפ רעגט ער זיך, דו גייסט דיך נישט פרעגן, דו גייסט דיך פרייען, אוי wow ס'איז געלונגען, איך האב עס געקויפט פאר א גוטע פרייז. און יעצט גייסטו אריבער צו סטעפ נאמבער טרי, יעצט גייסטו פארקויפן א קאווערד קאל, יעצט אונסטו שוין די סטאק, לאמיר אנהייבן צו קאלעקטן רענט. וויאזוי? דורכ'ן פארקויפן א קאל. וויאזוי גייסטו פארקויפן די קאל? בעיסיקלי, וואס זאגט א קאל? א קאל, ווען דו שרייבסט א קאל, ווען דו פארקויפסט א קאל, געסטו א גאראנטי פאר די אפשענס בייער, פאר די קאל אפשען בייער, אז אויב די סטאק גייט ארויף ביסטו גרייט אים צו פארקויפן די סטאק פאר א נידריגערע פרייז, סאו לאמיר זאגן אז דו גייסט פארקויפן א קאל אז אויב די סטאק SPY גייט ארויף אין די נעקסטע חודש צו העכער זעקס הונדערט און פֿופֿציק דאלער ביסטו גרייט עני טיים אין די נעקסטע חודש פארקויפן דיינע פאר יענעם מענטש פאר די אפשען בייער פאר די קאל אפשען בייער שעירס פון SPY פאר זעקס הונדערט און פֿופֿציק דאלער. ווען איינער טוט דאס אן דעם וואס ער האט עני סטאק, עני קאווערעדזש, איז ער א געמבלער, מען דארף שטיין ווייט פון דעם, ס'איז א רעסעפי פאר דיזעסטער. דו אבער קענסט עס יא טון, ווייסט פארוואס דו קענסט עס טון? ווייל דו אונסט זעקס הונדערט און, דו אונסט הונדערט שעירס פון SPY אויף זעקס הונדערט און דרײַסיק אדער וואטעווער די פרייז איז געווען, ווייסטע, אקעי, איך לייג אריין מיין געים, איך קען נישט מאכן מער ווי זעקס הונדערט און פֿופֿציק דאלער, אבער איך גלייב נישט אז ס'גייט אנקומען צו מער ווי זעקס הונדערט און פֿופֿציק דאלער עניוועי, און רוב מענטשן וואס קויפן אפשענס פארלירן זייערע געלט. און דו גייסט זיין דער וואס גייט קאלעקטן די געלט, סאו דו גייסט אים זאגן, יו נאו וואט, איך בין גרייט דיר צו געבן די גאראנטי, אין די נעקסטע חודש אויב עס פי וויי גייט ארויף צו העכער זעקס הונדערט און פֿופֿציק דאלער, גאראנטיר איך דיך אז איך פארקויף עס פאר דיר פאר זעקס הונדערט און פֿופֿציק דאלער, וויאזוי קען איך דיר געבן די גאראנטי, ווייל איך האב די שעירס, אבער איך גיי דיר עס נישט געבן סתם אזוי. דארט צאלן מיר פינף הונדערט דאלער פאר דעם, ער געבט דיר פינף הונדערט דאלער און דאס פאקעטסטו, יעצט וואס קען געשען, אויב עס פי וואי גייט נישט ארויף ביסטו געבליבן מיט די פינף הונדערט דאלער, האסט קאלעקטעד דיין רענט, אויב עס פי וואי גייט ארויף צו א געזיליאן דאלערס האסטו אים פארקויפט דיינע עס פי וואי שעירס פאר זעקס הונדערט און פופציג דאלער, זאל ער זיך פרייען, די העסט דיך אפשר רעגן אבער אין די לאנג ראן גייט ער דערלייגן ווען די עס מאכן אקעי ווייל רוב אפשען בייערס צום סוף דערלייגן זיי אקעי אויב SPY גייט אראפ אונטער וואס די האסט געקויפט SPY האסטו געמאכט נאכאמאל פֿינף דאלער יעצט אקעי האסט טאקע א אנדערער וואס האט SPY האט דערלייגט געלט אבער די האסט דערלייגט פֿינף דאלער ווייניגער אדער אויב סאיז אראפ מיט ווייניגער ווי פֿינף דאלער האסטו גארנישט דערלייגט סאו דעיס די האלטסט דיר איין קאלעקטן געלט מאנט עפטער מאנט וויק עפטער וויק האועווער וויאזוי די וויאזוי די די וויאזוי די שטעלסט אויס אזא סטרעטעדזשי. סאו דריי זאכן וואס די דארפסט וויסן דריי זאכן וואס די דארפסט וויסן כדי דאס זאל ארבעטן פאר דיר נאמבער וואן די באקומסט באצאלט עניוועי צו די סטאק גייט ארויף צו די סטאק גייט אראפ באקומסט אדער פון די קאל פרימיום אדער פון די פוט פרימיום נאמבער טו, דו טוסט עס נאר, הער מיך גוט צו, נישט זאג אז איך האב געזאגט עפעס אנדערש, טוסט עס נאר מיט אזא מין סטאק וואס דו וואלסט עניוועי געוואלט אונען, און אז דו האסט רולס אויפן פלאץ וואס דו ווייסט וואס דו טוסט, נעמט עס אוועק אלע עמאושענס, ווייל דו פאלאוסט א סיסטעם, און דאס איז די נאמבער וואן ריזען, נאמבער וואן רעסעפי צו מצליח זיין אין טרעידן אפשענס צו האבן א סיסטעם אין פלעיס וואס איז רולס בעיסד, וואס דו פאלאוסט די רולס און דו רוקסט דיך נישט אוועק קיין כהוא זה פון די רולס. ווייס אבער די ריסקס פון עס, די ריסק איז די זעלבע ריסק פון אונען א סטאק, די סטאק קען ארויפגיין זייער הויעך און ס'קען אראפפאלן זייער הויעך, דו קענסט זיין סטאק אין א פאללינג סטאק, אין א סטאק וואס ס'גייט אראפ, אבער די ריסק וואלסטו עניוועי געהאט ווען דו ביסט גרייט עס צו אונען, סאו אויב די סטאק גייט ארויפפליען גייסטו נישט מאכן די גאנצע געלט ווען ס'גייט אזוי שטארק ארויף, ווייל דו גייסט דארפן עס געבן פאר א צווייטן אויף די פרייז פון די סטרייק פרייז. שוין, דאס איז די ריעל סטרעטעדזשי אין א נאטשעל, און אויב ווילסטו פרעגן עני קוועשאנס בנוגע צו וואס אונז רעד מיר, שיק א טעקסט צו עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו און איך שיק איך זאג דיר נאכאמאל א רימיינדער, האסט ליב אזעלכע אינפארמעישאן? וועסט באקומען ווען איך לייג ארויס א ווידיאו עקספלעינען זאכן פון די סטאק מארקעט פון די אפשענס מארקעט, סובסקרייב דיך צו חיים עקסטין דאט קאם פארווערד סלעש בלאג BLOG, אבער געדענק אז ס'קען זיין אז ער גייט נאכנישט זיין אפדעיטעד ווייל ערגעץ אין די נעקסטע פאר וואכן מיטן אייבערשטנ'ס הילף גיי איך עס אנהייבן צו פאוסטן און דו וועסט באקומען א אימעיל יעדע מאל וואס איך פאוסט עפעס. CHAIMEKSTEIN דאט קאם פארווערד סלעש BLOG. גיט געלט, די וויסדאם פאר יאר וועלט.